दोस्त हाँ दोस्त घंटा दोस्त कहू दोस्त की भेल अपना जो संगे जे एकटा छौड़ा रहल छलै गोरका हाँ दोस्त

या छिले भैया डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब यो डॉक्टर साहब के बजे छ हम छी सुचितबा के सुचितबा हो कहल आ पेपर में जे देने छलिए हाँ। नौकरी द हाँ देने त छलिए हमरा रखबे नौकरी पर आबऽ देखै छियै कते तू पढ़ल लिखल छ कते पढ़ल छ यो हम साइंस से एमए केने छी एमए ओ बौआ हँ एगो बात कहिय हँ यौ कहू साइंस से एमए होइ छै जा गलती भऽ गेल हम काज कऽ देब ने भऽ गेलै ने हम काज कऽ देब अहाँके तऽ कते पाइ लेबक पाइ बुझिते छियै आइ काल्हि महगाइ बढ़ि गेल छै जे अहाँ दऽ देबै कते लेबक तैयो तू हम तऽ एको टका नहि देबह हम कहबै मोनसँ करबह तऽ दस हजार टका अहाँ महीना दऽ देबै हो एहिठमा हम बैसले बैसले हम देखै छहक एक हजार रुपैआ महीना अबै छै पेपरके से तऽ हमरा देले नहि होइए आ तोरा दस हजार रुपैआ हम कतऽसँ देबह हो तऽ कते देबै जहिया पेशेंट एता ओहि दिन दू सौ टका देब ओहिसँ बेसी हम नहि देब दू सौ रुपैया से बेसी नहि देब हो एना किया करै छै डरो भऽ गेल हो। जहिया एते तहिया देबै तऽ? आ नहि तऽ बाबाजी के घंटा ए, घंटा घंटा नहि देखबा हमरा लग अरे हम ओहिना कहलहुँ कहलहुँ जे नहि देखबै

गीत भेलै ने हम गेलियै जड़सैन गीत गबै लए ओहिमे हमरा देलकै एना किया केली रो गीत गाय पर सीट लऽ लेलियै अहाँ एतऽ डॉक्टरी कम्बो नहि खोलै छियै आरो हमरा लग तऽ सर्टिफिकेटो नहि छै डॉक्टरी के कहियो देखै छी खोलने छियै कि नहि कहाँ पकड़ै छै देखियौ हम साइन कऽ दै छी जहिया कहियो धरेबै तऽ हम नहि जानी एना नहि होइ छै पाइ देबो तोरो आ तू नहि पकड़ेबी मारब अखने हम तऽ डॉक्टर छी अहाँ तऽ हम क्या फसबै कंपाउंडर तऽ तू छी अच्छा ठीक छै नाम चलैए ने बहुत नाम चलैया महानंद जे जे हमहूँ बड़ा दिन से आयल सब नहि पाइ छै

की भेलो रे पैर पियर भऽ गेलै कनी देखियो हरो कंपाउंडर हाँ। तू हमर मुंह तकै छी नहीं नहीं जांच करबी ले ऐसा जांच कर ई कान में लगे भाई नहीं टांग में लगा ई कत घुसिए भयो ओकर टांग में सटबी ना

आब एकरा बीमारी छ पूरा शरीर में भ जत त ई काट देबक से न नीक हेत और कोनो उपाय दे दियो कोनो उपाय नै छै कटबैए पड़त एकरा दे दे दियो हरो कंपाउंडर हां सर एकरा ल जाओ ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन थिएटर हां उठू चलू

कते की भेलै बिल यौ हयो टोटल सत्रह हजार नौ सौ पंचानवे रुपया के बिल होइ गया अच्छा अहाँ सत्रह हजार नौ सौ रुपया दऽ दियौ सत्रह हजार नौ सौ हाँ यौ अच्छा हैया लिअ ई ताबे राखू और जते बाकी रह गेल से हम बाद में आबि के दऽ देब चलू ठीक छै हैया ई दवाई सब हम लिख दै छी ई जाउ दोकान से लऽ लेब है कंपाउंडर है या ले तू अपन दू सौ टका ई अहाँ लिअ जाओ दवाई के दुकान में दवाई लऽ ले ठीक दुनिया में डॉक्टर साहब की फेर आबि रहल ई बेर की भेलो रू दोसरो पैर में भऽ देले डॉक्टर साहब कहने छलहुँ अहाँके बड़ा खतरनाक बीमारी हुनका पड़ि गेलनि हँ चलू हम हिनका लगे फेर ऑपरेशने थिएटरमे एक बेर जाँच कऽ लै छी की भेलै हँ हँ हँ लऽ चल एकरा कोनो पैघ बीमारी छौ लऽ चल एकरा डॉक्टर साहब हँ। चेक करिए तऽ चेक नहि करबी तऽ हमर मुँह तकबी सुनियो तऽ डॉक्टर साहब की बोलो एहि बेर तऽ हमरा दोसर रंग के लगे यौ ई एना के दै छै एते दूर पियर छै पहले एते दूर नहि छै की भेल छै एकरा रे? यौ रुकू हमरा किछु और बुझाइया रुकू आब तऽ शायद ई होश में आबि गेल हेतै जगा दियै जगाओ जगाओ